Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем. Бик еш сорау бирәләр. Хәзрәт, иман дигән төшенчәне безгә аңлатып бир әле дип. Күбебез аңлап бетерә алмый ди тулысынча, чөнки Еш безгә аны аңлаталар әле нинди авыр терминнар белән. Ә гади тел белән генә әйткәндә ничек булыр микән соң ул дип, шушы сорау белән кайгырып йөрүчеләр бүген аз түгел. Чынбарлыкта да, хөрмәтле туганнарым, Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәламгә дәген гади төшенчәне бервакыт сорап килгәннәр, нәрсә соң ул иман дип. Һәм Рәсүлебез, галәйһиссәләтү вәссәлләм, шушы җыелып аңардан шушы сораган халыкка бик матур һәм бик күркәм җавабын кайтарган, Идә сарраткә хәсәнәтүк, Әгәр син изге гамәл кыласың икән Аллаһ ризалыгы өчен, ул кешеләр тарафына ниндидер матур, күркәм сүз сөйлисеңме, аларга ярдәм кыласыңмы, Ниндидер бер игелек эшлисеңме? Кош-кортларга, хайваннарга игелек эшлисеңме? Урамда яткан чүпләрне җыештырып, үзең шушы чисталыкны күреп шатланасыңмы? ди. Вә идә сәәәткә сәййиәтүк, һәм әгәр начарлыкны эшләгәч, Күңелең төшә икән, карале бу начар эш бит, карале бу нахак сүз бит, карале бу бөтенләй кабәхәт гамәл дип, әгәр синең күңелең кайгырып куя икән, фәәнтә мөэмин, син чын күңелдән бу әйберне эшләсәң, Аллаһ каршында мөэмин, Аллаһы Тәгаләгә инанган, ышанган кешедер, ди. Рәсүлебез галәйһи сәләтү вә сәлләмнең бу тирән җавабын ишеткәч, сәхабәләр нык шатланганнар һәм тагын өстәп сорау биргәннәр, Вә мә һиял исм, ә гөнаһ нәрсә соң ул? дигәннәр. Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһи сәләтү вә сәлләм аларга җавап кайтарган, Вә идә хәкә фи садрика шәйүн фәдәгьһу диген. Әгәр син менә бу ниндидер шикле гамәлгә килеп аны эшли башлыйсың икән һәм синең күңелеңдә хәккә ниндидер бер кайгы, болай эшләргә кирәкми, бу начар, бу кешенең хакына керә, бу кемнедер үпкәләтә, кемнедер мыскыллый дип, синең күңелеңдә ниндидер бер хәрәкәт бар икән, фәдәху, син бу гамәлне калдыр, чөнки бу гөнаһлы эш ди. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, гади тел белән генә әйткәндә, иманлы кеше ул Раббыбыз Аллаһ ризалыгы өчен намаз укучы, ураза тотучы гына түгел, ул җәмгыять өчен игелек эшли торган зат. Ул үзенең теле белән дә, үзенең кулы белән дә, үзенең күңелендә булган хисләре, фикерләре белән дә игелекне тарата җәмгыятькә. Һәм гөнаһ мәсьәләсенә килгәндә, ул үзен тыеп, юк, мин моны эшләмим, дип әйтә. Һәм бу иманлы кешенең төшенчәсе була. Шуңа тагын, хөрмәтле туганнарым, Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә безнең күңелләребезгә шушы илаһи нурларны бирсен. Шушы илаһи нурлар белән күңелләребез нурланып, игелеккә тартылыйк һәм гөнаһадан тыелып яшик, Һәм шушы рәвештә үзебезнең гомерләребезне уздырып, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешеп, бу дөньяда да бәхетле булыйк һәм ахирәттә булган бәхеткә ирешергә һәммәбезгә Раббыбыз Аллаһ насыйп әйләсә иде. Барыгызга да хәерле көннәр, уңышлы, бәрәкәтле эшләрне теләп калабыз. Бәхетле булыгыз, сәгадәттә яшәгез. Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.